Illum qegħdin hawn. Għax dak li qed jiġri fuq il-baħar fiż-żona ta' salvataġġ Maltija ma jirriflettix it-twemmin u l-valuri Maltin li ommijietna u missirijietna ħallewna. Illum qegħdin hawn biex min hu bħali omm li trabbejt bil-valuri ta' rispett, tal-imħabba u ta' solidarjetà lejn kull bniedem mingħajr preġudizzju u li nemmen bis-sħiħ li d-drittijiet tal-bniedem qegħdin hemm verament għal kulħadd. Nuru li dak li qed iseħħ mhux qed iseħħ f'isimna. Illum qegħdin hawn biex inħarsu lejn wiċċ dit-tifla li tirrappreżenta ħafna tfal oħra, biex ġenituri bħali jqiegħdu wiċċ uliedhom flok tagħha u jsaqsu lilhom infushom x'jagħmlu jekk uliedhom ikunu fil-periklu. Jagħmlu minn kollox biex jeħilsu mill-periklu mill-mewt kemm jekk minħabba l-gwerra, kemm jekk minħabba l-persekuzzjoni, kemm jekk minħabba kwalinkwe sitwazzjoni oħra. Insaqsi lil min akkuża lill-ommha x'jagħmel jekk Alla ħares qatt ikun f'dawn iċ-ċirkustanzi ddisprat. Ma jagħmilx minn kollox biex jeħles u jsalva lil uliedu mit-tbatija u l-ħruxija. Jien, bħala omm, hekk nagħmel. Nuża kull mezz possibbli biex insalva lil binti. Insaqsi, minn meta bdejna nagħżlu bejn dawk li għandhom igawdu d-drittijiet umani tagħhom u bejn dawk li jidhrilna għandna d-dritt inċaħħduhomlhom? Dil-politika żbaljata ma tixraqx il-valuri li fuqna, li fuqha nbnejna aħna bħala ġens u l-Ewropa. Pajjiżna mill-istorja tiegħu dejjem kien ta' sostenn għal dawk li qed isofru u qed ibatu. X'inbidel daqshekk? Fejn hi, fejn hija l-qalb Maltija li tħabbat għal min għandu bżonn? Fejn huma l-valuri li tant iddistingwewna minn ħaddieħor matul iż-żminijiet? X'ġara? X'qed jiġri? Meta niefqu għad-drittijiet tal-oħrajn, qed niefqu għad-drittijiet tagħna wkoll. Illum huwa ħaddieħor u għada, min jaf, inkunu x'aħna, li drittijietna jiġu mkasbra u vjolentati, bħalma fuq kollox ġieli ġralna. fl-imgħoddi tagħna. Aħna fid-dmir li nifhmu x'qed jiġri. Huwa fl-interess tagħna kollha li niefqu kontra politika li qed tifred il-bnedmin u qed iġġelna niġġieldu kontra drittijiet ta' bnedmin oħra. Għaliex hemm għaliex hemm min għandu l-interess li jifred il-familja umana waħda li tgħix taħt l-istess kappa tax-xemx. U hawn nerġa' nistaqsi. Meta l-Ewropa se taqbad il-barri minn qrunu u twettaq dak li ċbajna nisemgħu minn summit għall-ieħor dwar l-immigrazzjoni? L-Ewropa li kkolonalizzat u gawdiet mill-ġid ta' ħafna minn dawn il-pajjiżi għandha r-responsabilità li dan anqas tkun il-mezz biex tħeġġeġ u tiffaċilita imqar in-negozji Ewropej biex jinvestu onestament f'dawn il-pajjiżi ħalli jinħoloq xogħol dinjituż għaż-żgħażagħ ta' dawn il-pajjiżi. L-Ewropa għandha r-responsabilità wkoll li tieqaf tesporta l-armi lil dawn il-gvernijiet korrotti li biex iżommu l-poter assolut fuq il-popli tagħhom qed jeqirdu l-ħajja dinjituża lil tant u tant tfal, żgħażagħ u familji. L-Ewropa għandha d-dmir ukoll li tgħin biex jiġu żviluppati f'dawn il-pajjiżi s-sistemi u r-regolamentazzjoni meħtieġa biex kulħadd jkun jista' jgawdi d-drittijiet li jixirqu u huma dritt ta' kulħadd. L-Ewropa għandha jkollha l-viżjoni li tara li la tindaħal u lanqas timponi s-sistemi li għaliha huma adattati, u għalina wkoll, iżda għal dawn il-pajjiżi ma jreġġux fil-kuntest tagħhom. Jien m'iniex qed insemmi l-Ewropa biex niġġustifika u nwaħħlu fl-ew kollox fl-Ewropa u nuġġistifika din il-ħniżrija umana li nħallu n-nies f'nofsa baħar u nħallu t-tfal imutu bil-għatx. Aħna, bħala Maltin, u l-Gvern u l-awtoritajiet Maltin, kellna d-dmir li nsalvaw nil din it-tifla. u lil kull min ikun fil-periklu, li nsalvaw l-20 fil-mija tal-migration flow li huma t-tfal. Id-diskussjoni mbagħad għandha tiġi wara li nsalvaw il-ħajjiet. Fejn huma l-valuri tas-soledarjetà effettiva ma' għarna li tant trabbejna f'għożża fihom? Illum qegħdin hawn biex insellmu 'l din it-tifla li tirrappreżenta mhux biss il-ftit tfal li nafu x'sar minnhom fuq il-baħar, iżda qegħdin hawn biex insellmu lil dawk it-tfal kollha li ħajjithom inħasdet b'qasir il-għomor, jew għax maqbuda fil-gwerer, jew għax qed imutu bil-ġuħ, jew għax nieqsa mill-aktar affarijiet u servizzi bażiċi, jew għax intilfu. fil-ħarba għall-paċi u għall-prosperità li kienet tixirqlhom bħal din it-tifla. Din it-tifla jisimha Luġin. Grazzi. now there will be someone from the Syrian community, Zakaria.